Essalowmaleýkimler. Meni tanýarsyňyz Seliýaýl Markal. Men kim bilmeşek atly gepleşik alyp barýan. Oho, tüweleme al, şol, şol gel. Taýyn boluň onda neme? Neme, men häzir size sorag berýän, bilseňiz sowgat ba. Oho. Gutly bolsun. Nesip etsin. Tüweleme, ana, ana. Ýo, intäk ony bilmeli-ä soragy. Sowgat soňundan. Öňünden zat ýokmy? Öňünden zat ýok. Men size sorag berýän, siz şony bir sekuntda bilmeli. Bilmeseňiz geçiň diýmeli. Bolýamy? Geç. Kellede näme bolup bilýä? Kellede telpek bolup bilýä. Ýok, bilmediň, saç. Agyz boşlugynda näme bar? Diş bar. Bilmediň, dil bar. Aýtdym a men. Bilmeseňiz geçiň diýýän-ä. Wagt almaň, gitdik yzyna gidýän. Aýdaýmaly-la. Şuňa näme diýilýä, şuňa? El, el. Bilmediň, gol diýilýä. Oý, ana ýene bilmediň-ä. Adam üşese näme edýär? Ýylanýar. Ýok, postuny geýýär. Aýdaýmaly-la. Bilmeli şu zatlary. Aýdaýmaly-la, näme dursuň? Ýeri bolýar, adam ajyksa näme edýär? Çörek iýýär. Ýok, bilmediň, kafe ýa-da öýüne barar-da. Başladyk onda. Başlaber. Daşda neyleyeni tanajak bolsaň, özüňem garaşmana wagtyň ýok bolsa, aýdaly, olam wagty bilen gelmese, şonda adam näme edip biler? Bagyşlaň, siziň wagtyňyz eýýäm gutardy. Aý, Ýaman çalyp gutardyň-laý ony. Adam ýykylsa näme edýär? Ýerinden turýar. Ýok, bilmediň üstüni kakýar. Yzyna gidýär. Ýatyrka üstüni kakyp bilmez-ä oglum. Hawa. Adamyň işigi kirlese näme edýär? Ýuwýar. Ýok, bilmediň ilki çykarýar. Aýtdym-a-haw, aýtdym-a. Aýdaý-a-haw, aýdaý bir zat. Aýdaň-a-haw. Adam saçyny ýuwandan soň näme edýär? Garaýa. Ýok, ilki guradýa. Daýy, sen bir dur-a, gep. Yzyna gidýäs. Adam, gowy aý. Bärik geliň, bärik. Wagt alýaňyz agry. Uçýa, ganaty bar. Ganaty bar. Oňa elini ber, oňa okmaý oň elini. Uçýa, ganaty bar. Guş. Ýok, bilmediň, uçur. Uçýa, ganaty bar. Aýtdym-a men saňa. Uçar. Bilmediň, durna. Uçýar ganaty bar. Durna. Bilmediň, jikjiki. Yzyna gidýär. Sen geplemän durup bilýäňmi ýa durup bileňok? Aýt diýen. Yzyna gidýär. Ýylgyryň, ýylgyr tez. Heh, ýylgyr ýa. Geplemän durup bileňok. Ýangyç guýlup sürülýän ulag. Maşyn. Bilmediň, motor. Ýangyç guýlup sürülýän ulag. Motor. Bilmediň, awalon, jip, zil bilerin sürülýär ahyryn. Biläýow birje gezek bir biläýow. Ýer bolýa men size bir surat görkezýän şoň haýsy aýdymçydygyny bilmeli bolýamy. Boldy boldy. Sizem şuny gowy alyň tomaşaçylarymyzam görer ýaly. Şu kim haýsy aýdymçy. Aýt aýt gal. Anus. Bilmediň Annagulmyrat Durdyýew. Şu haýsy aýdymçy. Hemra Rejepow. Bilmediň Nurýagdy Rejepow. Ikisi bir adamam. Ana bilipdir. Iň soňky soraw. Geçiň. Kelläňe kaska geýip Elin taýakly buzda typylyp oýnalýan oýun. Hakkeý! Hakkeý! Bildiň! Oho! Sowat biziňki! Gutly bolsun agam! Aý, duruň, duruň! Siz bili doly kanagatlandyryp bilmediňiz, ony mekdep barmaýan çaga-da bilýär. Aý, çagalar bilmeli. Diňle, şonda-da biziň kompaniýamyz sizi boş goýmady, size iki sany boş kagyz. Geň galmaň köçeden eşip barýakaňyz kim berýä? Bolmasada maslahat ýekeje maslahat haýsyny alýaňyz? Akgagyz nätýä? Ýok gerek. Onda maslahat beriň. Maslahat, Maslahat alaýyň. maslahat beriň. Gidip barýan bolsaňyz, Ähä. köwşüňiziň bagy çözülen bolsa, oňa-da gözüňiz düşse, şony daňmaklygy size maslahat berýär. Beýik, Kelläňe gelmejek zatlar ew. Kelläňe gelmeýär.